Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, als Éischt e schéine Bonjour un déi zwou nei Kolleeginnen. Mir gesinn dann déi nächst Wochen a Méint, wat déi nei Impulser an der Chamber wäerte sinn. Loosst mech awer haut iwwert e Sujet schwätzen, dee mer um Häerz läit, nämlech iwwert d'Situatioun vun Aarbechterinnen an Aarbechter mam Statut vum Travailleur handicapé. Mir hunn dës Aktualitéitsstonn ugefrot, fir zesummen iwwert hir Situatioun ze schwätzen a méiglech Verbesserungen unzestoussen. D'Pirate sinn der Meenung, datt de jetzege System veraalt ass an datt dëse Leit onnéideg Steng an de Wee geluecht ginn. Et fänkt schonn u mam Statut. D'Gesetz vun 2003 ass an eisen Aen net méi zäitgeméiss. Fir sech kënnen als Travailleur handicapé anzeschreiwen, muss een ënnert anerem jo virweisen, datt een eng Aarbechtsbeanträchtegung vu mindestens 30 Prozent huet. Persounen, déi d'Konditioune fir de Statut erfëllen, ginn dann awer oft op den zweeten Aarbechtsmarché Orientéiert a schaffen an den Ateliers protégés. D'Ateliere sinn definitiv luewenswäert Projeten. Allerdéngs muss een och soen, datt Persoune mat engem Handicap, déi an dësem System integréiert ginn, oft e Liewe laang do bleiwen. Et ass nämlech esou, datt d'Aarbechterinnen an d'Aarbechter an den Atelieren no de Besoine vum Atelier ausgebilt ginn. Wann also en Atelier e Gäertner brauch, da gëtt een zum Gäertner ausgebilt. Och wann ee virdru vläicht aner Saache geléiert hat an obwuel um éischten Aarbechtsmarché kaum Gäertner gesicht ginn. Doduerch kënne Persoune mat engem Handicap spéider de Wee net méi op den éischte Marché fannen an hunn am Liewe manner Opstigschancen. Och kënnen Aarbechterinnen an Aarbechter sech nëmmen an aner Beräicher weiderbilden, wann de Patron et wëllt. D'Méiglechkeet, fir also spéidehin an engem anere Beräich ze schaffen, een anere Beruff ze léieren, deen engem besser läit an deen engem vläicht och méi Spaass géif maachen, si leider ganz geréng. Falls dann awer e Patron um éischten Aarbechtsmarché wéilt eng Persoun mat engem Statut astellen, verléisst dee sech heefeg drop, vum Staat ënnerstëtzt ze ginn. Elo kann et awer sinn, datt de Patron, nodeems en d'Persoun agestallt huet, gesot kritt, datt e kee Recht op staatlech Hëllefen hätt. Dëst well d'Perte de rendement vum Aarbechter manner wéi 40 Prozent bedréit. Dofir misst scho virum Ënnerschreiwe vum Kontrakt kënne festgeluecht ginn, ob dëse Patron Ënnerstëtzungen ze gutt huet, an et misst och iwwerluecht ginn, fir de Seuil vu 40 Prozent nach eng Kéier ze revidéieren. Mam aktuelle System huet een nämlech net nëmmen dem Aarbechter Steng an de Wee geluecht op der Sich no senger Aarbecht, mee och nach dem Patron, deen dëser Persoun wéilt eng Chance ginn. Eppes wat nëmmen déi allerwéinegst Patronen am Privatsecteur leider maachen, wéi aus enger vu menge parlamentaresche Froen ervirgaangen ass. Just zur Erënnerung, Laut Artikel 562 vum Code de travail misst u sech all Firma mat méi wéi 25 Salariéen op d'mannst eng Persoun mat Handicap astellen. Eng Firma mat méi wéi 300 Aarbechter misst 4 Prozent vun hire Poste mat Persoune mat Behënnerung besetzen. Mä ech muss soen, ech war nawell fatzeg erféiert, wéi ech d'Zuele vum Minister kritt hunn. 98 Prozent, 98! vun deene grousse Firmen halen d'Quote net an. 80 Prozent sinn et bei de mëttelgrousse Firmen an 81 Prozent bei de Betriber mat bis zu 50 Aarbechter. Am Kloertext, Eng breet Majoritéit Ignoréiert d'Gesetz. Eleng am Privatsecteur sinn also ronn, wann ee just déi ënneschte Seuile géif kucken, 4.700 Plazen, déi laut Quote misste vu Persoune mat Handicap besat sinn, net un dës Leit gaangen. Wann een dann och nach bedenkt, dass vun all de Leit, déi iwwert ee Joer bei der ADEM ageschriwwe sinn, ronn en Drëttel de Statut vum Travailleur handicapé huet oder e Statut de capacité réduit, da gesäit een, datt u sech genuch Leit do wiere fir dës Plazen ze fëllen. Dëst geléngt awer just, wa mer se an Domainer weiderbilden, déi um éischten Aarbechtsmarché gesicht ginn, woumat mer dann erëm beim éischte Stolperstee zeréck sinn. Och ass niewebäi bemierkt net sécher, datt d'Quote beim Staat respektéiert ginn. D'Inneministesch huet mer nämlech nach an enger Äntwert op eng aner Fro geäntwert, datt si net kéint soen, ob déi 5 Prozent vun de Gemenge respektéiert ginn. D'Quoten aus dem Code de travail bréngen de Leit um Terrain also effektiv näischt. Ech denken awer net, datt d'Quoten u sech hei eng schlecht Idee sinn. Ech si just der Iwwerzeegung, datt se mussen iwwerschafft ginn, fir datt méi Persoune mat Handicap och wierklech eppes dovunner hunn an och eng Aarbecht am Privatsecteur kënne fannen. Well de Quoteregimm vun haut leet de Leit zwar keng Steng an de Wee, mee en hëlleft hinnen definitiv net dobäi, hire Wee ze fannen. An da komme mer bei dee leschte grousse Steen, deen de Wee bei eng Aarbechtsplaz ka blockéieren, e Steen, fir deen de Mobilitéitsministère ganz eleng responsabel ass, d'Verdeelung vun den Adapto-Kaarten. Wann et een Aarbechter trotz Handicap nämlech gepackt huet, eng Plaz enzwousch bei engem Patron ze fannen, wou e gutt Aarbecht leescht, da kann en deemno trotzdeem, Net dohinner schaffe goen. Firwat? Ma well de Mobilitéitsministère decidéiert, datt hie kapabel ass, kapabel, fir op den ëffentlechen Transport zeréckzegräifen, fir op seng Aarbecht ze kommen. Dës Entscheedung gëtt deemno wéi géint den Avis vum Hausdokter vun der jeeweileger Persoun getraff. Verschiddener vun iech wäerten den Tageblatt-Artikel gelies hunn, wou ee genau esou e Fall beschriwwe ginn ass. Den Här aus dem Artikel ka wéinst Gläichgewiichtsstéierungen net de Bus op d'Aarbecht huelen, well deen zu Stousszäite rammelvoll ass a well e sech net unhale kann. Den Här huet seng Aarbechtsplaz just net verluer, well säi Patron domat averstane war, datt en zu aneren Aarbechtszäite schaffe kënnt. E Patron aus dem ëffentlechen Déngscht, muss een dobäi soen. Den Här kéint am Bus stierzen a sech verletzen, hie kéint nach ëmmer seng Aarbechtsplaz verléieren an hie kann och net méi esou einfach um gesellschaftleche Liewen deelhuelen. A firwat? Well de Staat Geld wëll spueren. 580 Persounen, déi virun der Reform vun 2020 eng Kaart haten, krute keng méi accordéiert. Dat spuert dem Staat 1,2 Milliounen Euro d'Joer. Wann ee bedenkt, datt de Fuerpark vun der Regierung an de Beamten de Staat all Joer 14 Millioune kascht, da muss ee sech ganz kloer soen, Dat kann ech net novollzéien. Beim beschte Wëllen net. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech hunn hei elo véier grouss Stolpersteng genannt, mee et ginn och nach honnerte méi kleng Steng, op déi d'Leit mat enger Behënnerung an hirem Alldag stoussen, Hindernisser, deene mer eis heibannen net bewosst sinn. Dofir wëll ech op dëser Plaz och nach dofir plädéieren, datt méi mat de Leit um Terrain zesummegeschafft gëtt. Ech hu mech am Virfeld vun dëser Aktualitéitsstonn mat verschiddene Vertriederinnen a Vertrieder zesummegesat. Si all hu sech gewënscht, méi an d'Decisioune vun de Ministèren agebonnen ze ginn. Leit mat Handicap fillen sech vum Staat bevormunnt. Dobäi kann een als Mënsch ouni Behënnerungen engem Mënsch mat Behënnerunge just dann d'Liewe méi einfach maachen, wann een dësem nolauschtert a versteet, wou d'Problemer sinn. D'Politik muss hir Meenungen a Virschléi eescht huelen an net ignoréieren. E kierperlechen Handicap ass net automatesch och e geeschtegen Handicap a mir mussen aus enger paternalistescher Approche erauskommen. Persoune mat enger Behënnerung si scho mat genuch Erausfuerderungen an hirem Alldag confrontéiert. De Staat muss also säi Méiglechst maachen, fir dëse Persounen de Wee an d'Aarbecht esou einfach wéi méiglech ze maachen. De Staat muss d'Patronen ënnerstëtzen, déi eng Persoun mat Handicap astellen. D'Krittäre fir d'Adapto-Kaarte vun 2020 musse réckgängeg gemaach ginn an de Statut vum Travailleur handicapé, d'Quoten an d'Hëllefe fir d'Patronë mussen iwwerschafft ginn. Dës Leit brauche kee Staat, deen hinne weider Steng an de Wee leet. Si brauchen e Staat, deen hinnen eng Hand reecht an hinnen hëlleft. hire Wee ze goen. De System, dee mir am Moment hunn, ass am beschte Fall eng Plooschter op eng Schosswonn. Mir sinn nach wäit ewech vun enger reeller Gläichstellung vun der Aarbecht a richteger, geliefter Integratioun. A vun Inklusioun muss ee bal net schwätzen. Dofir kommt, mir schaffen zesummen u Verbesserungen, déi bei de Leit um Terrain ukommen, déi mat hinnen zesummen ausgeschafft ginn a mir entscheeden net iwwert hir Käpp ewech.